ئەم کاتتان باش هێوارەتان باش شەوتان باش نازانم گوێتان لە دەنگی منە

کاتتان باش وا دەست پێکەین بە پرۆگرامی خۆمان بۆ ئاشکەراکردنی خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم زۆر باشە گوێتان لە دەنگم ئەوە گرنگترین شتە کەواتە دەست پێکەین

سایتی دیدی من، سایتی کلتوری دیدی من ئەم پەخشان ئەم پەخشە ڕاستەوخۆیە پێشکەش دەکەین بۆ ئاشکەراکردنی خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم دیارە ئێمە نزیکەی ساڵێکە ئەو خەڵاتەمان ئاشکرا کردوە ڕاگەیاندووە ساڵی پار مانگی یانزە بوو لە دامەزراندنی وەشانی نووسیارویرماندا چالاکیە کردەوە کە ساڵانە ئێمە بیکەین چالاکیەک بێت تایبەت بێ چالاکیەک بێت ڕۆحێکی تر بێنێتە ناو دنیای نووسین و کتێبەوە زۆر گەڕین وتمان چی بکەین بۆ ئەو بۆ چارێک بێ تایبەت بێ بۆ مشای نووسیار بیرمان لەوە کردەوە ئێمە خەڵاتمان زۆر کەمە لە دنیای ئەدەب و نووسین و کتێبە بگرە نیشمانە ئەگەر هەشبێ لەوانەیە خەڵاتی دەق بێت بەڵام خەڵاتی کتێب نییە ئێمان لەوە کردەوە خەڵاتێک دروستکەین تایبەت بێ بە گەنج تایبەت بێ بۆ کەسانی کە پێشتر هیچ کتێبێکیان نەنووسیەوە یا بڵاو نەکردوێتەوە چونکە هەر لە ئەزموونی خۆشمانەوە ئێمە ئەزانین کە دەرکردنی یەکەم کتێب چەند سەختە چەند بە دوای ئەبێ بە دوای وەشانخانەکان بگەڕی ئەبێت و ئەبێ بە دوای ئەوەیان گەڕێکەیەکێکدانت پێ بێنێ بڵێ تۆ نووسەریت بۆیە بڕی بیرمانەوە کردەوە ئەو خڵاتە دروستکەین بە ناوی خڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم چەند مەرجێکمان دانا ئەو مەرجانە پێویست بوو کە دامێنێت بۆ ئەوی خڵاتەکە پێشبڕکێکی پێوە بێت یەکێک لەو مەرجانە ئەبێ پێشتر هیچ کتێبێکی بڵاو نەکردبێتەوە بە کتێب تەمەنی بەشدار بوو لە بینی بیست بۆ سی و پێنج ساڵ بێت هەروەها ئەبێ پاپەندی خاڵبەندی و ڕێنووسی کوردی بێت زمانەکەش کتێبەکەش بێ بە کوردی نووسرابێت بۆی ئەو مەرجانەمان دانا بڵاومان بکردەوە لە هەموو سایت و ڕۆژنامە و شوێنەکانی تر پێگەکانی تر نزیکی تا مانگی چوار بەستین بەڵام کۆرۆنای هات بەسەرا دوو مانگی تر درێژ کرایەوە بەهۆی کۆرۆناوە بۆیە شتی شتی زیاتریشمان بۆ هات بەهۆی ئەوەوە ئەم خەڵاتە ساڵانە ئەبێت هەر ساڵەو بە ناوی خولێکەوە ئەبێت ئەم خولی ئەمساڵمان بە ناوی محەممەد عمر عوسمانە ژەنەڕالی پایز ساڵێکی تریش ساڵەکانی تریش ناوێکی تری لێ ئەنین بەڵێ وەڵا سەرەتا شعر سەرەتا زۆر شتمان بۆ هات زۆر بابەتمان بۆ هات لە بواری شعر و لە باتی ڕۆمان و لە بواری چیرۆک بەڕاستی لە باشوور و لە ڕۆژهڵاتیش زۆر زۆر بەرامان بۆ هات بۆ ئەوەی بچێتە ناو پێشبڕکەی خەڵاتەکە ترەوە بۆ ئێمە بەرهەمەکانمان کۆکردەوە هەنێ هەنێ ئەو بەرهەمانە بێ هیچ ئەو مەرجانی تیانە بوون کە لەگەڵ مەرجەکانی خەڵاتەکە بگونجێت بۆیە نەچنە نەچوونە شۆرد لیستی بۆی بچن شۆرد لیستی دادوەرەکانەوە بۆیە بەرهەمەکان لە هەرسێ بوارە بە پێ ناو چوونەتە لای دادوەرەکان واتە دادوەرەکان بە هیچ شێوەیەک نازانن ئەم نووسری ئەم کتێبانە کێن لەگەڵ ئەوەش ئێمە هیچ ئێمە هیچ دەستکاری یاخود هیچ شتێکمان نەکردبووی کار بکەینە سەر بڕیاری دادوەر

دادوەرەکان ئەمانەن کە ئێستا هەیە لەسەر شاشە دادوەری شعر بەڕێز ئەحمەدی مەلا کە ئەزمونێکی زۆر گەورەی هەیە لە بواری شعر لە بواری لێکۆڵینەوەی شێعری بە تایبەت لێکۆڵینەوەی شێعری گەنجان نەوەی گەنجانی دوای ڕاپەڕینیش هەر بۆیە دەستەی دامەزرێنەر خەڵاتەکە کە هاتن بیریان لە دادوەرەکان کردەوە بیریان کردەوە ئەبێ دادوەرەکان هەمە چەشن بن جۆرا و جۆر بن لە هەمان کەچە ئەزمونیان هەوێت بۆ چیرۆک مامۆستا ڕەئوف بێگەرد هەڵیانبژارد وەکو هەڵسەنگێنەری چیرۆک ئەویش بە حکمی نووسەرێکی دیار و چیرۆک نووسێکی بە ئەزمون کەسێکی ئەزمونیشی هەیە لە دادوەریە لە زۆر خڵاتەکانە بەشداری کردوەکو دادوەر سەبارەت بە ڕۆمان، ئێمە دەستەی دامەزرێنەری ئەو خەڵاتە بیر لەوە کراوە کە گەنجێک جەنگ گەنجێکیش بێتە ناو هەڵسەنگاندنی بابەتەکان بۆیە لێژنەکە لەژنەی دامەزان وای بە پێشزانی ئارام محەممەد ڕۆمانوس وەکو لێژنەی هەڵسەنگاندنی ڕۆمان هەڵبژێرێت بە حکمی ئەوەی ئەزمونێکی باشیە لە ڕۆمان نووسینە بە تایبەت ڕۆمانی مۆدێر، بە حوکمی ئەوەی گەنجیشە و نووسینەکانیشی دیارە ئەمە سەبارە بە دادوەرەکان هەڵبەت پێویستە ئاماژە بەهۆش بکەین چ خەڵاتی نووسیا بریتە لە بڵاوکردنەوەی چاپ و بڵاوکردنەوەی سێکتێک لە بواری شێع و چیرۆک و ڕۆمان لەگەڵ پێدانی هۆکاری هەڵسەنگاندنی هەر بابەتێک هەر بەرهەمێک لەگەڵ بەخشینی دیارییەک وەکوو پارچە سیرامیکێک کە خاتوو هونەرمەند مەهاباد جەمال دروستی کردووە لە قوڕی ناوخۆ قوڕی سلێمانی ببورە قوڕی موشک بوو. بەڵێ ئەو بە تایبەت لە گەلەری ئاهۆ دروستی کردووە پێشکەشی کردووە بۆ براوەکان و بۆ دادوەرەکانیش ئەمە ئەمە بۆ براوەکانە تەبە ناوەکانیان شاراوە شاردومانەتە تۆزیکە بڵاوەکەینەوە کێ براوی شعر و چیرۆک و ڕۆمانە ئەمەش بۆ تالۆرەکانە کە نووسراون ناوەکانیان نووسراوە و لە مەراسیمێکە پێشکەش دەکرێت ئێستا بینە سەر کاتە زۆر بە جۆش و خۆشەکە ئەو کاتێک کە ئێمە ساڵێکە چاوەڕێین بۆ ئەوەی ئاشکەرایان بکەین براوەکان چێن چۆن ئیشیان بۆ ئەکرێت لە داهاتووە هەڵبەت خەڵاتی نووسیار بۆ ئەوەیە کە گەنجەکان بناسێنرێت دەنگە نوێکان بێنە ناو دنیای نووسین و ئەدەب زۆر گەنجمان هەیە زۆر نووسری باشمان هەیە کە پەراوێز خراون کە نەهاتوونەتە ناو دنیای ناساندن خۆی کرۆکی ئەو خاڵتەشە بۆ ئەوە دروست بووە کە ئەو دەنگە نوێیانە بناسێنێت ئەو گەنجانە زیاتر بێنە ناو دنیای نووسین هەم ئەزمونێکی باشیش ئەبێت بۆ ئەوان کە زیاتر هەوڵ بن پەرە بە بەرهەمەکانی خۆیان بدەن زیاتر پێشکەون هیوادارم خەڵاتی نووسیار ببێتە بنەمایەک بۆ چەندین خەڵاتی تر کە لە داهاتووە پێشکەش دەکرێت لە بواری ئەدەب و نووسیندا تەنها تەنها تاکە خەڵاتێک نەبێت کە پێشکە بکرێت بۆ کتێب بەڕاستی ئەوە پێویستمان بە خەڵاتکردنە پێویستمان بەوەی خەڵاتمان هەبێت بۆ ڕۆمان بۆ کتێب بۆ وەرکێڕان نوسیار ئەم هەڵوێستەی کردووە، ئەم دەستپێشخەریی کردووە، هیوادارم بتوانین پێکەوە چەندین خەڵاتی تریش دروست بکەین و بگەینە ئاراوە. وەک وتمان ئێمە گەیشتوونەتە. حاڵەتی ئاشکراکردنی گوارەکان ئێمە بە شعر دەست پێکەین بۆیە براوەی خەڵاتی شعر براوەی خەڵاتی شعر بۆ کتێبی یەکەم ئەڕوا بۆ نەوەڕەس محەممەد براوەی شعر نەورەس محەمەد بۆ پراوەی شعر لە بۆ کۆمەڵە چیرۆکی شقاقدا زۆر زۆر پیرۆزە بەڕاستی ڕای دادوەرەکانیشمان وەرگرتووە ئێستا کورتەیەک لە هەڵسەنگاندنی دادۆر ئەخوێنمەوە کە ئەحمەدی مەلا نووسیوێتی و دواتر لە کتێبەکەش بڵاوکرێتەوە سەرەتا با سیڤیەکی بچووکی نەورەس بخوێنین. نەورەس محەمەد لە دایکبووی شاری هەولێر لە ساڵی 1997 خاوەنی بڕوانامەی بەکالاریۆسە لە زمانی کوردیدا، شیعرەکانی خۆی لە چەندین ماڵپەڕی شیعری و کەلتووری بڵاوکردۆتەوە، هەروەها بەشداری زۆربەی کۆڕی شیعری شاری هەولێری کردووە. هۆکاری بەشێک لە هۆکارەکەی هۆکاری براوەی کۆمەڵە شێعری شقارتە، نەورەس محەمەد. دەقەکانی شقارتە ئازارن، بەڵام شێعرێندراون. ئەمەش کارێکی ئاسان نییە، چونکە نووسینەوەی ئازار هەمیشە خۆی لە دەستی دەقی شێعری ڕادەپسکێنێ. دەگوترێ شاعیر کەسێکی دڵشکاوە لە بنەڕەتەوە، بەڵام نووسینەوەی ئەم دڵشکانە ئاسان نییە. یا هەندە ئاسانە کە نابێ بە شێعر. شێعری ئێمە هێشتا ناڵە و لالەلانەوەیە. شێعری ئێمە هێشتا لە ناڵە و لالەدانەوەی سەدەی نۆزدەم خۆی قورتار نەکردووە. ئەمە پەیوەستە بە مێژووی کولتووریمان، بە سیستەمی پەروەردەمان، بە چێژی چەقبەستوومان، لە هەموو حاڵەتێکدا شێعر نابێ ناڵین بێ بە سەر تەرمی خۆمان، بەڵکو ڕامان بێ لە بوون، لە ئازار لە بوونی ئێمە لێرە، لەسەر ئەم هەسارەی کە یەکێکە لە شایەدە ڕاستەقینەکانی بوونی ئێمە لێرە. ئەحمەدی مەلا. وەک وتان ئەمە بەشێکی هەڵسەنگاندنەکەیە بۆ کۆمەڵە شێعری شقارتە لە نووسینی خاتوو نەورەس محەمەد کە بووە براوەی خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم لە بواری شار زۆر زۆر پیرۆزە پیرۆزت بێت خەڵاتی نووسیار لە مانگی دە ناوەڕاستی دا سەرەتای دا کتێبەکان بڵاوەکاتەوە چاپ و بڵاوەکاتەوە لە مەراسیمێکی شایستەدا لە هەولێر و لە سلێمانی هەوڵێن لە هەولێر و سلێمانی مەراسیمێکی بۆ بکەین چاپ و بڵاو بکرێتەوە کتێبەکان بە ئامادەبوونی نووسەرەکان بە ئامادەبوونی دادوەرەکانیش ئەگەر بکرێت بەخشینی پارچە سیرامیکەکە و بەخشینی هۆکاری هەڵسەنگاندنی دادوەرەکانیش ئەچین نەلای چیرۆک زۆر کەس خۆی حاضر کردو بۆ چیرۆک براوەی خەڵاتی نوسیار بۆ کتێبی یەکەم لە بواری چیرۆک ئەڕوا بۆ جێگر بەختیار براوەی چیرۆک بۆ کۆمەڵە چیرۆکی ژاوەژاو زۆر پیرۆزە کاک چیرۆک کاک جێگر کاک جێگر ببورن

هەڵسەنگاندنی بواری چیرۆک مامۆستا ڕەوف بێگەرد کە بەشێکی ئەخوێنینەوە لێرە و دواتر لە کتێبەکە چاپە بێت و هۆکارەکەشی بەدەست براوەکە ئەکات لێرەدا مامۆستا ڕەوف بێگەرد نووسیوێتی کۆمەڵە چیرۆکی ژاوەژاو چەند کورتە چیرۆکێکی هوەری لەخۆ دەگرێت کە دەتوانین بەگشتی لە بابەتی کۆمەڵایەتی سایکۆلۆژی هونەری سێکسدا دەستنیشانیان بکەین. نووسەر بە زمانێکی پوختی دوور لە درێژدادڕی بێزارکەر بابەتەکان دەگێڕێتەوە. فەزای چیرۆکەکان لەگەڵ ستایلی نووسین و وێنە و تەکنیک و فۆرمەکانیدا گونجاون. ئەو چیرۆکانی نزیکن لە واقعەوە لەگەڵ ئەوانە لەگەڵ ئەوانەیاندا کە خەیاڵی ڕووتی نووسەر بە مەنەلۆش دار بڕاون. هاوتەریب دەڕۆن و هاوسەنگیی خوێنەر تێک نادەن. ڕەوف بێگەرد. ئەمە وەکو گوتم بەشێک بوو لە هەڵسەنگاندنی مامۆستا ڕەوف بێگەرد بۆ کۆمەڵە چیرۆکی ژاوەژاو کە جێگر بەختیار نووسەرێتی و بووە خڵا بووە براوەی خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم لە بواری چیرۆک. پیرۆزە. هینە سەر ڕۆمان هەروە ئەمەش ڕۆمانیش بەڕاستی زۆر دەقمان بۆ هات چ لە شعر چ لە چیرۆک چ لە ڕۆمان دەقێکی زۆر هات بە ڕاستی کە ئەوەش چاوەڕوانکراو بوو بۆ ئێمە چاوەڕوانکراو بوو لە بەرەوەی نووسەری زۆر باش هەیە گەنج هەیە کە کە خۆیان شاردوەتەوە یان دیاردین یان ئەو هەلیان بۆ نەرخسراوە کە ببینرێن بۆیە لەو سێ بوارەیا بابەتی باشمان بۆ هات بابەتی باش لە چ لە خاڵبندی چ لە ڕێنووس چ لە تێمای ئیشەکانە وەکو شعر وەک چیرۆک وەکو ڕۆمان لێرەوە بێ سپاسی دەستەی بەڕێوەبردنی خەڵاتەکە بکەین لەگەڵ دەستەی لیژنەی دادوەرەکانیش کە زۆر ڕەنجیان کێشە بەڕاستی تا باشترین دەق لە باشترین تەکنیکە لە باشترین شێوازی نووسینە بۆ ئێمەی خوێنەر پێشکەش بکەن ئینە سەر بواری ڕۆمان خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم لە بواری ڕۆمان دەدرێ بە کیاکسار، هیوادارم ناوەکەیم بە ڕاستی وتبێ، کیاکسار ئەحمەد، براوەی ڕۆمان، بۆ ڕۆمانی بەرەو ڕێگەی دڕەوشانەوە. پیرۆزە کاک کیاکەسار. لە براوەی خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم لە بواری ڕۆمانە لێرە سیدێکی کوردی کێکە سار خوێنمەوە لە دایکبووی شاری سلێمانیە لە ساڵی 1966 چەند چیرۆکێکی گێڕانەوەی لە سایتە کللتوریەکان بڵاو کردوێتەوە کاری ئامادەکردن و دەرهێنانی بەردامەی دیکۆمنتاری دەکات. لێرەش ئارام محەمەد لە لیژنەی دادوەری ڕۆمان کورتە کورتێکی ئەخوێنینەوە کاویش هەڵسەنگاندنێکە بۆ ئەو دەقای ڕۆمان کە ئەویش لە کتێبەکە بڵاوکرێتەوە لێرەدا بەشێکی خوێنینەوە هۆکاری براوی براوەی ڕۆمان بەرە و ڕێگەی درەوشانەوە لە نووسینی کیاکستا ڕحمەت وەگوتم لێرە کورتێگە خوێنەوە بەڕەو ڕێگەی درەوشانەوە کارێکی جیاواز و سەرنج چێش بوو بۆ من هۆکارەکەیشی پەیوەندی بە باکگراوندی نووسەرەوە هەیە کە بە شێوەیەکی ورد و شارەزایانە لە چوارچێوەی گێڕانەوەدا بابەتێکی گرنگ و تەکنیکێکی سەرنجڕاکێشی بۆ تێکستە هەڵبژاردووە. نووسەری ڕۆمانەکە کارێکی کردووە کە خوێنەر دوای خوێندنەوەی تێکستەکە بکەوێت و ڕامان بیگرێتەوە. هەست بە جۆرێک مەستی بکات و بکەوێتە سۆراغی چەند پرسیارێک لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە لە پاڵ ترسناکی تراژیدیای مەرگ هیوا و جوانیەک هەیە کە مەرگ بەس ون بوونی جەستەیە زۆر سوپاس بۆ ئارام محەمەد دادوەری هەڵسەنگاندنی بواری ڕۆمان بۆ خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم لە بواری ڕۆمان لێرە پێویستە یەک پەیامی کورت سەبەت بۆ براوەکان بخوێنمەوە زۆر کورتە بەخێر بێن بۆ خەرمانەی نووسیار براوەکانی خەڵاتی نووسیار بۆ کتێب یەکەم 2020 ئێستا یەکەمین کتێبتان چاپ و بڵاو دەکرێتەوە و دەبنە بینەری یەکەم بەرهەمی چاپکراوی خۆتان دەبێت دڵتان خۆش بێت بەوەی بەرهەمەکەتان لەلایەن لیژنەی دادوەرانەوە متمانەی وەرگرتووە و جێگەی سەرنج و ڕامانیان بووە. بناغەی یەکەم، بەرهەمتان دەبێتە هەنگاوێکی گرنگ و گەورە، لە هەمانکات ئەرکێکی قورس و پڕ بەرپرسیارێتیشتان دەکەوێتە سەر کە هەم بەردەوام بن و هەم کاری باشتر و جیاوازتر پێشکەش بکەن. ڕاگەیاندنی ئەو جۆرە خەڵاتە دەبێتە یەکەمین خەونی نووسیار وا دێتە دی کە لە ڕێیەوە بەرهەمی نووسەری گەنج و ناوە نوێکان دەردەخات. نووسین ڕێگایەکی دوور و درێژە و پێویستی بە بەردەوامی و داهێنان هەیە. بۆ ئەوانەی هەڵنەبێژراون هەڵنەبژێراون، ئەمە مانای ئەوە نییە بەرهەمەکانتان خراپ بن یان لە ئاستێکی نزمدا بن، بەڵکو لە ئاستی پێوەری دادوەرەکان و مەرجی خەڵاتەکە نەدەگونجان، هەمیشە هەوڵدانی بەردەوام دەبێتە کاری پیشەیی نووسینتان. بەهیوای ئەوەی ئەزموونێکی باش بێت بۆ زیاتر بە پێشخستنی پرۆژەی نووسینتان. دەستەی ڕاپەراندنی خەڵاتی نووسیار بۆ کتێبی یەکەم، دوو هەزار و بیست. لێرەوە سپاسی خۆم بۆ یەکە بە یەکی بەشدار بوو بۆ ئەوانەی کە بابەتیان نرد بۆ ئەو هەموو جۆش و خرۆشی و ئەو هەموو پژگیریە لە بەڕاستی لەلایەن خوێنەرانە و لەلایەن نووسەرانیشەوە کە پاڵپشتێکی باش بوون بە گەرم و بە گوڕوتینێکەوە ئێمە زیاتر هان ئەدا کە ئێمە شتێکی باش پێشکەش بین هیوادارین لە جێی ئەو متمانەی ئێوە بین هیوادارین بەرەو کاری باشتریش هەنگاو بنین ئیتر من تەنها توانم سپاسی ئێوە بکەم سپاس بۆ گوێگرتنتان ئێمە لە سپینەوە وێنەکان بڵاوەکەینەوە، دیزاینی کتێبەکان وا بەڕێوەیە، نێردراوە بۆ لای دیزاین هەڵپەت زاریەکە و خەریکە و شتەکان ئامادەکاری بۆ ئەکرێت هیوادارین بتوانین لە مانگی دە مەراسیمێکی شایستەی بۆ بکەین لە سلێمانی و لە هەولێر هیوادارن هەمووتان هەر باش و ساغ و سەلامەت بن لێرەوە پێویستە بە باش هێزانم کە سپاس بۆ هاوکارانمان بکەم کە هاوکاری ئەم پرۆسەیە بوون کە بە ئۆنلاین پێشکەشکرێت سایتی دیدی من کە زۆر بە پەرۆشیەوە هاتە پێشەوە و بوو بە سپۆنسەری میدیایی ئێمە کە بەردەوام راپۆرتی لەسەر دروستەکرێت هەواڵی لەسەر دائەنرێت لەلایەن سایتی دیدیمەوە هەروە سپاس بۆ مەهابات خان لە گەلەری ئاهوو بۆ پێشکەشکردنی شەش دانە پارچە سیرامیک لە قوڕی خۆماڵی کە پێشکەش دەکرێت کە تەمەنی بۆ سەد ساڵ ئەمێنێتەوە هەروە سپاس بۆ دەنگی ئەمریکا دەنگی ئەمریکا بۆ ڕاپۆرتکردنی زۆربەی فەراسیمەکان کە لە داهاتوتا دادوش ئاکرێ بە شێوازی ویددیو سپاس بۆ دوکانی کۆسمەتیکە لە ڕەند گەلەریش سپاس بۆ ئێوە لێرەش جاریشتر وێنەی براوەکان دانینەوە زۆر پیرۆزە هەمیشە لە پرە و پرەوە بن بۆ پێشکەشتن کردنی ئاستێکی بەرز لە نووسین هەوڵ بن هەمیشە لەگەڵ خوێنەرا بن هەمیشە لەگەڵ نووسی دابن داهاتوێکی زۆر جوان چاوەڕێتان نەکات هەر شاد و بەختەوەر بن سوپاس بۆ ئێوە و لێرە کۆتایی بە کۆتایی بە لایڤەکەم ئەهێنم سوپاس بۆ هەموو لایەک هەر شاد و بەختەوەر بن زۆر سوپاس سوپاس بۆ ئەم شەو